Nei ai whe mapa wai mawe pa mei he one Te nei puna mai ti mei wai ola ko aho koe taf i he holo Ko nei ola li rei pe ia Ko koe ahon foki mai se ve si ki he Ko koe wha malo lahi ke to tapure Mo mo tonu. Nei wha hau kai nga we kui ni e ni ihi me va a whakau tau e ni awhi o. I e wha matala me poto nga we lolo to ngai ma hina e ono, moe aho e hongo fulu hono wha hoko e nga we wha lili i kui ni, nei nga we a ke holo mata a hou koe wha le maha ki wha taimi, ke ono wha hoko e wha to nia ki ka kai o e whanua. Nei e polokala mani a tale i ki tau i ni mo, wha hofonga me va a whakau tau e ni awhi o, tale ki tau mo ui, moe ka o whakaawhe tokolahi.

Kaikai pouri, ai mahuenga, mahuenga, oi potu nga au e kohen, i kai ngatahe nau tanaki mai e paanga, nau hanga whakawhaingofua ange, ai whai oi whe whakatau aki, kai pehe, kia nau malui, ai kau a fonua.

Ke tau ngau e whakataha. Nei whama ala kore la he pot ngawe kere me te vahe ki he ngawe wha hoko e pot ngawe. Ko ki whela we si peke ki turi ke taha ko eni. Ko iho mahu inga peke e mo mea ke tatu fito ke tau wha nau. Ko ki nau toro ko eni o ku mau tamaki e whai to kona tapu.

Ke fo i feka wan ko mai ke tau ngai fata. Fe mau ke tau hanga puru tau sai par pare moni ke nganga na ke fe tau ton garu kia. Ka e lava ia he tau tu fata. Nei whake te penga i pāreke kau tōki mo ahi ngai whi aohi kehe kehe pē lolo tonga ai weke, kau ai whi aohi lau māo, whi aohi hiwa, whi aohi tala noa whataata, whi aohi lau e sei mo i whi aohi tā whataata.

Tāna ki Paanga Tuku Hau Ātonga. Ko e Class Tolu me Class Wha nei kuna ki a Kolotoloto a Kolomotu a ki a Maria Wheao, Peheke a Awha Kata me a Ko Teu a Māmaloa. Ko Eonga i kuna lewa Wheao hi lau māu e Kalasi ni mā mo e Kalasi ono, nei whākia kia whakatere i tu i tu pō mo he ako lau tohi pure anga ka nuku polu, pea mo Rika Moana Kau Toke me ape ako lau tohi sa ngata whalakiko o RCC. I he Wheao hi hiva nei kuna e ha Te Iho Youth,

Hūmai mea takutai, mea takutai whakarao, hūmai ko roa ko Osio no Taimi, Taimi aonga ke kai, e ka kai. He omo e ngai a la me ape, o ku maoinga ke ka, ke ngai o tu motu, ke na ri po ti maiha i ote pe whakamuri, o ku tau atu ke au, o ku tau atu, ke au atu ai po tu ngaue o Sivi mo whakapapaui,

Na e lawa ata kau whawhonga e toko tolo pea me i tongani me kau taha a tongani ke mo uile lei wha ata mai, mo ini ihi whainga ta ia wha i sino ke wha taha wha whi tuu, o whekau ake ni me mo uile lei wha ata mai, aina e wha hoko ini ke oto mo to kuki ia wike kua osi. Popua aho, mo tala noa ko ia.

Ka kei ene he ripi fōke wha inga ene he whakahauka ka te ni ene kore wha mai mōre ki he wei ka mai ka kai e whonua. Ke te inga toro kota pē na he siwa e amanaki, pē kai ke hoa wha ma tāua e anga koia e whakau ka umu he amanaki ki he tuunga ne hau kē wha inga i he wiki kua osi. Pea pē wha ki he ka te ni koe osi tahae, pea koe lelei tahae e nau whi inga, pea koe tūkunga e wha kei.

Kua kura a Tata e marae koe e Mount Martin. Kei kei nei kei ki Ngāi Tawhiwha kei nei he moe e whakapuna nei me puna i o runga ki mua ko ia i he wainga o ne o mai te whoki pe moe whuka mate mātonga pe koe talamunu mai ki timi mate mātonga ai ane mātu aki i fia fia mo nei ai timi ma pe whoke kaupōpō pa moe hoi ki muka kai pe whonua. Ne he ripe koia vai nga i to na ki ne mai no me fo ki a fai nga ka ke lava ai ka kai pe po tau po po mo hoi ki mo ka kai fo no ke na o ma va he pe mi he pa ke mau smart e na ke po po pe pe mo e na o pa ha e pe na o fa pe a mo e na ke pipiki pe pe a mo ke po po ki ti mi ma te ma tonga

Ka rupe fi e fi a koe ni i he osi ai tau i he po uri hi fo po tokona ki na i kai ngata na i kai ke ke tokanga e vai fonu ai ka kai e vai fonu ani ki he po i pe koe maro i me pena na tokanga ki ai koe fi e fi a mo meri no ki a koe faka fi e fi a osi ai tau kai ke hoko atu pe frouti ai ai nga hine a rere i ni toko la i pe Ka koe mea e faka fi e fi a koe kai ke te he na i faka mo moko e vai fonu ani i kai

Vai whenua ne kamata pe nau whaka wo wo anau tolu i he aho whala i te. O a ope ia ki a tuunga, ko whangai whakatapu ne ta wari wari e fofonga hei lanu kula kula mo hine hina. Na e kaupe foki mo e apia ko tai lulu he teu teu e nau fuka tonga i he nau

Ko e whakaeke whamui taha i he whamatala ea. Ok tupe wha tokanga matangi hakohako ke nga hikonga whanua ko toa oe otu to nga. Tunga lolotonga ea, ko ala tamaki uha a kune toka mga onuma marie ki he tokelau we ongo niua. Ko ao ao fia, mo uha whakataimi tene we sia ngahi fei tueni ihi oe otu to nga. Lolotonga ia, ko a matangi o kuangi me he tonga hake, o kune ka pui e otu to nga. Whamatala ea kia pongpongi, ke ko toa otu to nga.

I radio and television Tonga news. Kai malo tau kei wheaa mai, ka momea.